ke masaitsiweng a botshelo lefoko tlhase ke tla ke tuka molelo who am I masaitsiweng a botshelo lefoko tlhase ke tla ke tuka molelo who am I Welcome to our first rendition of Babelona the podcast. Tsatsi jeno ke na le Rally Teane, ke mokwadi, ke mmadi, he's a researcher. Mme tla ke se ka ka bua thata ka ene e nne ene a ipolelang. Welcome Rally Teane.
ee ke itumetsere ee ke motlotlo gore bo o ntaleditse ee rre um nna ke letlhogonolo mark leteane ee ke tsaletse ko lobatse ee ngwana wa morolong ee rre ee

Okay. Ke re motho wa Gaborone Senior. Gaborone eh is now Gaborone Senior Secondary School. Eh, na- Pele ne le Gaborone Secondary School. Oh, okay, Eh, okay, eh. okay. Hela. Hela. Hela. Eh, so ke be ke tsena mo science stream. Eh, Ne ke le motho wa di science ke rata science. Mhm. Mme gape ke le motho o ratang go pala. eh. Eh, Re ana tletse dibuka tse di tse tse tse tse tse di Mo cover lapeng. mo lapeng hela di hundreds and hundreds of books di cover Everything from uh, ancient history, the major poems. Eh. Gape Mel ena na le dilo tse tsa bo Freemason, eh, di novel tshwana le bo James Hadley Chase. Eh. Okay. Yano ke golelela mo go baleng almost a book every day. Mm -hmm. um, that's where my love of literature came from. Came from. So, eh, eh, eh. so mme ke le mo science stream mm. eh, batho go tsogo ke ke phitlhela ke le eh, ke ke tsena mo eh, accounting accounting accounting later after later eh after after eh ngile ka tsena go pes ke batho ba le bantsi ba branch ba ira ee peske e ne le pre-entry science course ah, ya bogote ee, ya batho ba di-science ne e ne go suga-suga pele ga
before o tsena mo b s c e ne bridger the gap between o levels le BSC. Okay. Eh ba go tlhoka this bridging course. Wow. Ba le bantsi ba bagolwane ba tla itse. Eh pre-entry science eh, course. Eh. eh ne ka tsena mo go yone but ya ka ba bangwe hela be re brancha re brancha eh, nngwe ya kwa kwa nna be ke helela ke le mo accounting mm-hmm. eh ka ira big home e be ke tswelela ka yone ke le ah,
university of botswana ke go tsoho ka tsena ka tswelela ke ntse ke le accountant ke ntse ke le accountant ke bereka ke le accountant until one day ke 2009 ke sena go bala dibuka dingwe di be di ntsikile gore ga nkare ke tlhaloganya mahuko mangwe ha go gaisa ya ka bona ba tlhalosa ke bona gore nkare go na le setswana mo teng ee ke ya ga ke latlhela seditse ke be ke

e le setswana o etile di dirwa jang Ee. mme wena you're not just mogolo o mmadi o mokwadi jaanong go tsile jang gore o tsenelele tota yanong mo go kwaleng le go baleng setswana jaaka o ehe e re ya ke potso e ntle thata um go na le buka nngwe hela e e nang change ya mogopolo Okay. e e ne e bidiwa slave species of god e e le ya michael tellinger e Oh, I, I know. the book. Yes. yes michael tellinger ke wa Yes, yes. ko south africa Yeah, yana o- yeah. o kwalang ka di- dilo tsa bogologologolo Err. ee ke be ke e ba holo ho but even before lo e ke tla tla one day ke tla tla sore kana kana go mo tsamaeng yone ya e e ya puisano e ka tla sa gore go ne go na le something before lo okay e le gore lo e o tsile kae e ha e se mo gongwe your next installment ga e le gore e re e me eh Michael Tasia o ne a tlhalosa tsone ditso tsa bogologolo tseo um bedimo ke sa ko go eh, kore o tsere thata mo motho o itsegeng go teng um zachariah section o kwadileng dibuka di le dintsi ee zachariah section la bangwe ba leka go mo discourage gore ga boima mme o dilo di le dintsi nna ke bona a di kapile sentle a ka di tshwanetse ee nna ebile ke tse dingwe ke di tlhabolotse ka nna ke bona gore ke o tlhaetse ga ne ke tlhabolole mme hela tota ela ene o pagame nnete mhm. eh, by and large a remeletse mo go eng a remeletse mo e leng gore o tlhalosa gore go ne go na le batho ba re ba bitsang rona re ka ba bitsa re re badimo ka mhm. the gods mhm. ee a tlhalosa gore batho ba jang jang ba tswa kae go tsile yang gore ba ba ba ba nne teng ha mo lehatsheng le eh, on earth ee ba le bantsi ba tla ba- ba ba tla itse eh, eh, dibuka tsa gagwe le gore a re mme hela ene o tlhalosa gore badimo ba ke Ee. eng A- a a ba balelwa ka maina e le gore o lebelela dikgang tse di kwadileng mo di-sumerian arcadian tablets di kore dilo tsa tsa ntlhantlha hela go kwalwa Ke gore ga o re dilo tsa ntlha o ra ka ke re ke ha sekai hela se se botlhoko ke re Ee. buka kgotsa mokwalo wa motho wa ntlha o ne mo kwalo tota gate civilization e re ka ga re itseng ka teng Ee. e simolotse ko

ee go batla motho a itse gore eh, mathematicseng yana gore go na le base ten a kere sengwe se rona e tsamaya ka di-ten yana ya ngone ke ten le six ga di bidiwa base sixty sexagesimal system ee yana sexat ke sixty ten times six ke sixty yana le so go na le sixty minutes oh. dilo tse di simologa gone koo so ke bona ko le writing tota the alias right e tswa teng ko so so ke bona o ka utlwang diphiri tsa bogologolo ne nna ke lemogile gore the way di ranololang ka teng eh. a ke re ke re ke simolotse ke ke re ah go mong ka go rano mo dilong tsa ga sitšhe ke re ee eh, eh, nya mong ka go ranolola botoka mm. like ha ke tla ba sekai ha re go na le tempele nngwe e bidwa a whole whole a ba e bidiwa the house of double joy no go twa e kgolo kgolo the ancient one e le gore go a bua gore be kere ah, nna ke bona ee o nkare e busitse mm. bo go na le gongwe ka ga tlhalosa ka sengwe se se supang ka ga abraham mm. gote it was

abraham's shepherding abode was attacked ah. nna be kere ee eh, eh, gomo ke ga na lemogile a a tlotlomatswa a ba direla mokete o ne go te monne ibrahim ke ga ba a bagolo

simple uh, phrases mm -hmm. be ke tsena into a passage mm -hmm. eh ke godisa ke gore a ke ka simla ntse o re yana ntse o lemo gore jaanong bo gore a ke gebole mo go mo go etang moo be ke tsaya a whole passage um jaanong ka e telele jaanong um ke go tla tsaya nakonyana just a few minutes ke e tlhalosa um e ne

ya bobedi le baebele tota tana ga o e lebeletse so now um yone teme e ne ke ntse ke e tlhalosa ere enuma ilano imtas kumil ka ina matati mm-hmm. nabe um makgwa a ba e ranolola bone ba re when the gods took council in the lands mm. mme nna ga ke ranolola ebe ke aa ah, ah.

in secret ee ehe a buba ee e sekono Eh, ba sehano ba buba gore e- e e sekono e nne e- ena ke barati a kere ba bua yang um ke barati bone ba re and brought about a flood in the regions of the world ke ke ke thanolo ya bone Ee. mme nna ha ke utlwa ka se- ka setswana ka setswana ya re Abuba, e, e se kono haki. Haki ki ke the F. Mm. Ba itsego. Mm. Ki. Mm. Go toa F ka se go mo. Me e bidwe ki ki e. Mhm. Ba mo bare ki o, ji o, ke ki o. Ki e kore e ba e ba isupa. Kana ki nguni ha bare kai. ee e ka yone ke kaya e kaya go nna ra re magriki ba re gaia rona ra re gae gae gaia gae gaia ke earth okay. it's a god who represented earth a bidiwa gaia e le female ra re gae bone ba re ki jalo jalo a buba e sekono ha ke e be e rat e be rat they were not here when the earth was struck ee go rat ee ee a buba e se kono ha ke e be rat in other words ba bua gore ba seye pele ga oh go strike ee go strike Okay. jaanong go na le e nngwe e o mane ya gore e lile ga o ntse go teba

ba nna le tla ke re bokopano go buisana hela gore re e dira jang re na le mathata kea ba kgona go bona gore sengwe se setla mathata a e le morwalela ee morwalela mme ba nna le lekunutu leo ee ba buisana hmm. ba tswa ka maano a gore re ira jang mo nakong ya gampieno bo ba re nya mme a re sie pele ga morwalolao o tla ee, yaanong mo go bua

so yana wa utlwa gore ke buile passage ee. go tsoe yano beke ke e le gore ke a e ranolola e seng yo reng hela when the gods took counsel in the ee, lands ee. and brought about a flood in the regions of the world ga e tsang mathati a kere ke trouble they were fomenting trouble oh, yan mathati ga yo mo translation le dionyana tse dingwe hela wa tebe ke bona gore nya mme ke ranolola botoka go na le bone mm. so um go tsoho yana be ke sa a whole uh, script, uh, script hela a, a, a poem or something sa bone hela ya mm. a whole poem e ke ranol ke utlwa ile setswana ile se santse se tlhalosa ge e di ka nna bo 180 lines tse dingwe di bo 90 lines ke tlhalosa ke tlhaloganyo e le sotho tswana hela ke utlwa syntax kana syntax grammar a ke re tota re itse le grammar ba ba le syntax re tsere tsene ho re le teana ke re ke go botsa gore le loleme ke eng puo language language ka boyone ehe mme yanong ga ke ntse ke ira ke ranolla ya be ke tla ke lemoga gore mme magoko a le a nkare a tshwana le setswana mme a tla a tshwana le a sekgowa a tla tshwana le a se india a tla tshwana le a se australia mm-hmm. a tla tshwana le a se mayan the mayans eh, ke ba south america eh. ba bogologolo because ah, ah, ga e sego this is by accident ke eh, a kra se se go so se kore ke step one step se se se epolla se le se le se epolla se le se le se epolla se le gante le o bona gore a ah, me nkare di di puo tsotletse baebele e bua nnete ga e re go ne go na le babele ko dipuo tse ne di kopane be ke mm-hmm. next step ke go bona gore a mme a ke rane ke setse ke ranolotse eh, home eh, script yana be ke the next step e ne e le gore ke bone gore yanong eh, surely go ra re babele e tswa gone go go go mm-hmm. ee ke anong be ke dira ke compile ke compile mako ka kgantele ke bona gore a ah, ah. mme tsa certain words ke di bitsang di prototerms tse di di prototerms ke di bitsa ke re proto language go tala eh, first language ya ka prototype ke the first type e o e dira proto language mm. eh bo gona le be ke bore ke re mo proto language go na le di-prototense gore prototense ke ka setswana re kare ke mahoko a gang a mangwe a gang a mangwe ee um a go ntse yalo nka ga se dikae ke selekile dikae ka gore ke itsile gore eh, gongwe go tla nna yana um eh, kore the way language ya go yang ka teng ka ke yone potso ya go ya kore do tse sa gore pha ke modumo o e ke pha but e o supa so se se tona ha se re pe ga ka ya se se se e ha se re po so se se heavy mm-hmm. ko re wa bona these sounds ka se khoya no gola le time e telle o no mo matopeia mm-hmm. onomatopeia e ora re mahoko a echo and the natural sounds okay it's a it's a nature la ka o ka re

bo a e i o u ee. ha u nka re supa surprise ee, ee ya no mahokonyana a ganella mo those sounds they build up ke lemogile gore ke tsone tse di buildang up uh, natural sounds tsa language ee gore di ee jaanong eh for example gore ha re re bua ka tladi tladi ee kana tladi eh ke lepogile mo mo sumerian yone sumerian e ke buang ka yone kana arcadian kana arcadian eh ke ta di ta akore wa itse o rera eng go ita eh. di to strike eh something o wa se ta be sa wa di so ta di no in ele the name of one of these gods so it's se sa kana go ha so a bidwa ni norita a na le a war plane e bidwa ta di gote yaanong o itakgatsho yaanong zechariah sechina e tlhalosa re the one that strikes and fails or not see that because it make you ke nne ke nne ke ta ta di ya no gote ya ya no o itse ba mba e tlhalosa go na le thunderbird ko like eh, ko north american indians red eh, ba itse re red indians eh, the american no nyane ya ba bitsa thunderbird lo ne ba re hairiana ya go mme ya mongwe supe rena ka these ancient gods ba bonang gore ne ba na le ba go lebegelang ka rene ba na le technology mm. ba re ya tlhalosa le ga o ka bala mo dio buka tsa setšhini gore e ne e le a war play e le gore ga e dropa dibomo yana mm-hmm. dipetsa yana yaanong batswana no ga o ka

ke sone sepe se nkgatlhisa setswana gore oh, dipolelo tse re di utlwile mo bonyenyaneng ba rona buiwa mme yanong go na le ka kwa galahatsi ee. ga o di buegang ka teng ka tsela ye nngwe ka gore dikwadilwe ee, ebile anong kana ga ntse o bua yana kgante le gate o bua ditsie badimo lone tsie badimo e tswa

bodimo ba ee kore ke utlwa gore go bolelela gore ga dilo dintsi ka mo tsamaong ya nako mm, mm. gate yanong go buiwa ditsie badimo mme ditsie le badimo di le teng ka gore the book of enoch ne e bua gore they were like locus ba batla di-giant tse di tla di batla di-harvesta bone and the reason e ne e le simple we are moving towards the cold, uh, the coldest part of the cycles of the earth. Mm -hmm. Earth in a big cycle, yeah, 40,000 years. ya e, e, e, e.
tikologo e, e, e seng e, e, ke ke engwe e sa itsegeng thata e bira the earth's obliquity Eh. e kore the earth e slantile ka engele yana ga o ka Eh. lebelela eh, Ditshwantsho tsa le- le globe Eh. globe ela e kgona go idikolosa ya Eh. o tla bona gore e slantile yana Eh. And i think it's about- eh, ke ke lebetse gore ke nga ke 23 point something degrees Engele yana ya teng. engele ya teng Eh. so engele ya teng ya change ya kwa e be e boa

se boneng bogologolo bo bo rileng kgantele you no longer believe gore se kile sa sa exist except that ba bangwe ba se capturile Ba se kwadile. Eh, mo eh, book of enoch Okay. Eh, eh. Nya, mme ke a- so tadi yanong wa bona gore le one Eh. it's- it's it's one of those yang kgantele e nna nonyane ga E nna nonyane, ga se tlhole nna se neng e le sone. e le sone Okay. bogologolo e rre jaanong go ra re loleme le la sothotswana ee Ka mantswe a mangwe o le dirisa e le kore mo o ka reng kaedi ya gago gore o bale dibuka tse tsa bogologolo tse di kwadilweng sentle so nkare ka tsela nngwe it's special to you ka mokgwa o ntseng jang it's very special ka gore ga e se nna ke rileng e ranolle

e sa retelelo go se setswana e ntse tshwere e ntse tshwere hela gore bibele ya e ganetsa se di builweng se di builweng kana gongwe e, e tlhalosa go hitisa e tlhalosa go itse e, like go na le engwe e bidiwang eh, eh a praise poem to shoot mm-hmm. e bua ka the goddess inana mm-hmm. the goddess inana mm. eh, a very powerful goddess so ba ba eh, eh, ba ba ha o bua ka di-goddess eh, bakeresete ba too go bolaa
but a kere anong ne bagologolo ba kwadile ba kwadile before bakeresete ba so nna ke dumela thata mo go jesu and sentle ga gona gope ko se se ba se buang sa palle
ka le bone ba buile ka ha o bitsa batho ba ko di bore ke bodimo le badimo mm. ba na le gongwe technology e e tisang e, e, e, e batho ba ba bangwe around them banana ee o tla reng a go kwadile le bone mo a go mo tshwana le re rona batswana re re mm, motsadi wa go ke modimo wa gago in that sense well yo e kgakalanyana ke bua hela gore ga e le gore bodimo ne ba le teng mm. and all of this e di na le the common word dimo gore le the angels everything points upwards ee le rona re le rona re re ee o itse gore the word angel ke an l an e raya ko godimo mm-hmm. I'm in, in Acadian, go twa go go deep. Tota e le ga le tekisi ka tsena into the complicated. A ne era another type. But era go go dimo. Okay. Eh, so an else go twa Eli, I can my my Eli, Enuma Eli, I can ke semose kere these ones the gods. The gods. Eh, Enuma Eli. Yana Eli e be tla tloga nna the name of God. Go go sobokangwe Ba soboka gore go nne motlotlo. ee go nne motlotlo ba re ke Ee. one god Okay. ee mme hela elohim Ee. is a plural term even Yeah, in e ke Hebrew. plural term. ee elohim Ee. e ka re what happens ka the babel language Ee. gore ba- ba tsere ke maeloi be ba tsa mayo Mayo, ba ba ba mo- mo ira im ba ba mo mtsenya ko bohelong Ko bohelong. elohim na re re maeloi bona ba re elohim ee baloi go na le re re the wizards tota eseng gore gore technology ya bone ne re bona e gakgamatse ee yanong re sena tlhaloso ya teng be re re ke baloi ee wizards

so it's it's the same it's a, it's a, Both it's a, are- ke yone prototerm ya ka ke e bua ya ka wing that's why Ee.
fa se re brightness re go twa botlhale Ee. mme go twa kana brightness re ra gape gore ee so ee um so yeah that's why ke re yang be ke bona gore swanese Se ko tengteng se tlhalosa mahoko a a ko tengteng tota. Ee. Re setse re tlhalositse ka tumelo e leng tumelo ya Modimo, eh padi ya Dibaebele. Re tla nna le nako e nngwe gape re re tsenela mo go tsone. E ke exactly. Mo ne e leng pahelelo go heta hela. E rra. Eh o ka ke ne ke ke go reditse Ee. gongwe nka tswa gaebe ke yano ke ya go bitsa bashimane re ntse yana le bare ke tse di drink yana ke bare bana we kana ga ke- ga go te banna go twa ba neng ba tla be ba nna hatse ga se gore go borae go go utlwa dilo re ise re di tlhaloganye re ise re di botse sentle ra di tlhomamisa Ee. Go iphitlhela re bua dilo gongwe e se tsone. O ka akgela o reng mo go eng? Go ntse fela jalo.
Ee. Ee, kana ba bangwe ba reetsa ke bua dilo tse ke di tlhalosa yana. Ba- Ee. Nka re ke- ke motho o na a kana mme hela yana ba kakanyetsa sengwe se tla ba lomaganya he. Ee. Mme there are structures tsa linguistics tse o tshwanetseng o di itse. Okay. ee kore ya mma o ka tenga technical go na le metathesis go na le phonemes go na le etimons mm-hmm. ee o tshwanetse o tlhaloganya gore ee language e bereka ya mm-hmm. ee go na le phonemic shifts mm-hmm. like l and r ee ke tsa wa sekai ee ka e phonemic shape
ke itse gore e ke itseng thata ke ya se africans ga ke itse gore ba dirisa w e le v e le v v kana e that's a phonemic shape how kare for example eh

ee so dilo di diphasela ga e se mo o tsang o ipagolela mogodu ee eh, eh. eh, o tshwanetse o bo o nna le idea ya gore linguistic se berekayang ona magoko a dithebe tse ne ke di tlhalosa tseng o tshwanetse o itse gore go bereka yang le bo semantic shift mm. gore so se ka simolola se raya sebe se

bang bareng bo bona o o tracer the most likely route ee o kopanya o batisa o checka o reng ee ga go togela o tsote banna ke ba banna ba banna basadi ke ba ba sala hela it's not go easy it might be true but it might not be true ee you have to

ke sure gore ga go na le morutabana wa me wa ko st joseph se ke ene o ne a nthusa thata ga ke aka ka ira mo go ntle thata but ke ne ka tsaya credit mo setswanebecause like you are saying mo nakong ya ganteko re dumela gore setswana ga sena boleng ee. tota mo ga sela technology setswana se tla go gaeng mm. is it relevant in today's time nna ke bona e le very relevant ka re santse e tla epolola dikgang tse di kwa teng tsa mm. bogologolo eh, ga o lemogile sengwe e le the key a transliteration key mm. kore ga o bapisa mahoko di-sounds mm. bo utlwa gore ke setswana di go ga key ya the ancient past mo go rang gore ka oh, setswana eh. o kgona gore o iphitlhele o tlhaloganya selo ka bakwadi ba sone eh. ba ne ba eleditseng gore o se tlhaloganye eh. ka teng jalo ke lemoga gore the way di translatiwang ka teng ga se tsona ke re ke ileng dikaenyana ee go na dikai tse ditse ka digang tse e leng gore ga o di sobokanye di a go supetsa gore ee mm. we have found the transliteration key key ee transliteration kore ke etsang literally word for word e be e nna gongwe yana ga ga o ntsale e tla nna irelevente le a kere ga e se gore ke gone ga e simolola ga tota tota re mo tshimologong ya yone e yang ba ba ba ba e nyatsang ke bone ba tla ba salela ko morago ko morago yone sone se gatela pele setswana ee yaanong polelera le teana um re tloga re kgaogana ke batla o re sadisa ka molaetsa um se pela se o ka se tlogelang ka sone gore re sale re sa akanya re sale re se re se gopola re sampe re re utlwa sentle gore kante gate go ya go buiwa ka eng ee ee se nka se kopa mo batswaneng ke gore for example ke gantsintsi ke re ke bua le either some of my family kana friends ke discoverele sengwe se se bokete ke re a o lemogile gore

o itse gore eh, the, what, uh, the words of every language are in here hmm. nna ke discoverile gore uh, we are closer than we think we are hmm. eh, a re exploring language le ga batho ba le go sedimosetsa ka re maefe ebile ke riano tle ba re ee o ee a nyame a se gore sengwe se asha bona ga ise se fela gore ba ipotsa gore se e ba e ba yang dijo how does it put food on my table Ke reng ka- jaanong ga re tsa re lebile dilo tsa gore how does it put food on my table go itse mme ka ga re batla go itse modimo re batla go itse re itlhaloganye e mme ga le motho a go sedimo setsa le gore ehe o e mme role se kana e tshamekile ya le dimo mara e gore e o bona go nkare ehe no ke a utlwa oh fine mme o bolelela gore your your language is right at the forefront forefront ya sengwe le sengwe ee mme kare for too many times ke a utlwa go go tsa go motlho hela ba mm. ka raga ka ira sepe le gale ba bangwe ba ntse ba lemoga bit by bit ee ya ka wena o ntaleditse yana o a lemoga gona ba teng ba that two few ba ba lemogang ba ba ba ka rotloetsang ba ka ee ra ra ra tshwana le ga ra ra ra tshwana ga ga te tshwaraganna ra tshwaraganna ee so se ee tloe ee ha pele ga rona ee so ke ke re ba tshwana lo ska leba dilo tse di re kgaoganyang ga re lebe dilo tse di kopanyang yang language e ke supa gore language e ka kopanya not just rona re le different ethnic nations tsa botswana mm. but the whole world mm. go supetse gore dilo tse dingwe di kgata mme kana babino ke ngwa ke ngwa di le dintsintsintsintsintsi tse I've, so far i've got over 800 uh, eh, things mme ke kare ga ke dirisa my proto language dictionary mm. mme ga ka dirisa ai mm. ke sena go e ruta-ruta ke mm. eh, gore go irwa yang gongwe e tla tla ka tse 5000 tse 10000 tse 15000 ka re ga o le nosi ga o tsamaya o le tsone ka bonya ka bonya that language that language yone tlabe e scana billions and billions of threads mo- threads be di Ee. kopane so that's the next step jaanong ka re a batswana ba nne part of this journey Ee. ee, go itlhaloganya le go tlhaloganya gore we are all connected in this world Go ntse ba akanye gore ya through the word bambino le tse- le hundreds of others go ntse jalo. gore language ya re kopane